Nyambita, linga linga, iwinjo. Ang'eyo ni little lit ndi. To Biblia osacho ni tho ok en ok en ok en lal. Iwinjo? Linga Ok linga. en lal na dong maonge dichuo, ok en lal manade. Ang'eyo ni dong maonge dichuo. We we yuke. Ibiro miya mirimo ma- ibiro Samoro pok otho we wakul mondi ka chunye gwecho. dong iwinjo ng'ando setal ma ng'ama Pok osetho. otho. Manga mosotso. Separa. Ah ah, ibi miungani timore ine. Separa. Nyambita. Linga linga nyasaye biro nyasaye biro telo ni. Umela chungana abedi ka komka. Iwinjo. Kata nyasaye bende wacho ni mond liete gi nyithi kiye ng'ama rito. Donge Nyasaye marito ni mondo irigi nyithindi kiye? Ang'eyo ma to koro osetimore. Koro gima onego wang'i en kaka jowelo biro bedo ka biro biro chiemo e liel ka. Nikech sam- sani koro chuori osenindo. Ka wendo moro biro to odhi o- o- idang' itim nang'o? Wachno ema koro onego wang'i pasta. Ne wene mama ubed kanyo. Wene mamu bede kubeno. Bed gi koni, bed bed bed gi koni nyambi. Eh, in be kata gitin kanyo. Ago mondo mi awach ni nyambita. Ni Nyasaye to orito joge bed ni ong'ama ong'ama tin bed ong'ama duong'. Eh. Dong Yesu wacho ni ni en murito nyithi kiko ni mondo liete. To kan representative ok an jadolo manika. Koro ibiro konya rito nyathini. Koso Yeah, ibiro nyathi rite ach- kendo. nyathi achiel kende no kaka onyi rito ya nyathi achiel ne yawa an Kaka ng'awa. an gi nyithindo adi Koro idhi kawe kaka nyarombo koso kaka ng'awa. Ah, at kuin kase kawi kaka kaka nyarombo na Eh. mudongo nyasaye ng'e kaka biro timore ini yawa ini ikia nyasaye ya mama ikia nyasaye Nyasaye to ang'eyo ang'eya lakini mm. Ji wachoga ni abro rito, abro rito to giri. Koro An to- kata in be samoro an to inyalo pok na- wacho kamano. an to pok nasingo ne jaruo na biro in to adhi- in to adhi riti Ang'o momiyo an misingona? in to adhi riti ee ma chwech nyasaye yawa in to adhi riti Eh, in to adhi riti maber kendo onge ng'ato ang'ata ma biro riwo ka adhi ritou gi minu in adhi riti nyathina ni bibro rito adier. kasekawi ato akawi afuel gi mwandu ni te dong nyasaye wacho ni akelu misika misiki udu to ira. Koro wan wan misik separate. Do, so dong misik Nyasaye, dong manyisi ni. Oh. Eh. Dong kore neno. Eh. Adhi riti maber ma dong na wacho ni nobe ni wadhi ot. Eh. Eh, ikira ikawa dhi ot mondo mi wa walal ne kan wacho ni walal ore cha. To koro wadhi ot abayo jaoda ni kae. Dong eh, dong wuoyi dhi rite walal ne kan dakika matin walal. Wacho nyal kwalo maiti. Ah, maiti nosekwal ya maiti. Nosekwal pok ni winjo. Ma nyathi ni duong' ya maiti ok nyal lal e lwete. Koro wadhi Ah, dongi babu akenda. koro wadhi mondo walalre dakika matin kaeto mondo amie sukari moro gi makati duogo ot yawa. Ogwen jodongo anyalo dhi gi pasta. Eh. Adhi amany kaka welo nyalo chiemo eka duogi. Kibudi ma. Ok obudhi. We wadhi walalre matin mama. Ang'eyo ni duto dhi bedo makare. Aya. Ai! Ai! Ai! Kuli! Kuli! Ogopa satan! Ogopa satan! Chicken, yes.

Ibiro yie. Chief nyaka winj wachni. Chief nyaka winj wach. Jadolo mzima. Wendo. Ai, ai, ai. Mana kaka nawacho nino. Kwa dhi kwa chopo ir chief. To wanyis chief ni maiti ochier kendo maiti koro lawa. Eh. Dong chief no ng'ani jawri tuo. Eh no ng'eyo ncha senyis. Ai to ma an macha gima luoro manade ya. Eh an maluoro ma a a. Ifa be no to adier. Ok apar. Ah, ah, lakini notho. Ehe. Eh, nayudo kopukni ma. Kar wadhi wa- wadhi ir chief Wadhi makoni wanyis chief chief. ni wayudo wanadhi mana lemoni kik wach moro bede. Eh. Wadhi kono chief nadhi mana lemoni, nadhi mana wacho ni weche moko ma- manyalo jiwo chunyi nikech in gi kuyo. Mm. Kae to mai all all of a sudden mai timo nade? Ma iti ochie. Wadhiyo. Wadhiyo. Wadhi dhi wada. Ana- Anyalo sim. Mano gima lit na wada. Mano wach matek ma nyaka chiki. Siasa oketo aketa ng'eyo mang'eny. Ma kata gima miyo ng'ato ng'e, a chief mar Ang'ongo kama ng'ato ng'isa na chok ne ji e gweng'. Asechoko ji ma dhano pong'o dalana. I- ma- eh, Ng'ato diwuo kata ni an ema dachiwo. Ni chief chok na ji, chok na ji abiro kari kanyo Jumapil. Kose biro to pogo ji siling siling piero abich iriwe dhano apar. Piero abich oriwe dhano apar, man nyaka ng'ama nochoko jawuon dala wiye wil koda mochako odhi gi pesana. As koserem to ogona simu ni chief ni ok wadhi maber. Mago be gima chike ita. Rem nok mari. Ipani seche manye ji opong'o dalana ka gima liel ni dalana nyamo. Unyalore. Wang'i koka morore usetiyo gi pesu. Kata ni logo sukuma. Alot kabich sano chiek meru kucha. Ang'o monu usombo gi pesu muketho mumiyo jopinygo. Jago kura nyaka noseng'iew nyalo rie. Liend Kibaki be onego bed sani wadich kaka josirikal onego bed ni wadhi e liel. Ka nya dhi e liel iyudo ka trela mar abora ma tielo kia piero ang'wen gi wiye ema idwale kuno. Welo dhi nyaka jok mane kia Kibaki. Kiyudo ka denge e dho gate ywago Kibaki malich miwe ni en wat Kibaki. Moro ba yudo kanyo ka rabondo, rabondo ma kata Kibaki ber ber. Kukaso ni wat Kibaki ng'ama nowang' mana gi chai ma chai nopukore e wiye. Wero thingo ji gi oyuma manono. Wan chife wan gi tich matek. Sani Kibaki otho gweng' lich ma ji go mau mau. Iwinjo ka ng'ato ywak malich ni Kibaki kia no- ya- nogero kia sikunde, kia Kibaki kia nokelo kia ang'o, kia sitima, kia somo manono. In ndalo mane Kibaki kelni to ne tim ang'o jasiasa ma sani koro nying Kibaki mi ichomogo microphone ni wuoyo.

Ang'o motimore? Chief nadhi lemo, Jaoda. nadhi lemo ka Chief separate. Jaoda. Eh. Jaoda otho Eka motieno. in- i- dong' in e chi separate? Eh. Eh. Ok apenji. Iwinjo jadolo sama wuoyo gi ng'ane ng'ane ma wuoyogo. Weche mi- mirwade rwade rwade mano dwaro kanisa kuma uyale. Iwinja? Ipan mana gi Koro wach. in jaod separate. Eh. Eh, tang'o motimore ma mibiro kimbwakni mapok nanene kimbwakni malich kamano. Separate nitie tuo. Eh. Oleng' olewe. Eh. Ochier. Olawa. Iwacho ni separate otimo ang'o? Chief ama ok iwinj ok iwinj kora ya. Ee. Ochako lawa. To olawu nang'o irwenye iwale. Jadolo ero ni Ema penji. Eh. Ng'ato kotho kochier. Eh. Chiege rwenye. Chiege ok nyal rwenye. Tang'o mi olawu. Jadolo mara lokore go ma kata nang'o. Ang'o motimore jadolo? Ruoth mae wach manitie. Ee. Donge i nyi kalo nyi kwa wuoyo gi dadani. Ah, ah macha ok wuoyo, macha cha ni in gi pachi moro. Ing'ena ja sirikal tinda neno gik mang'eny. Ng'at man ga midi midi gi ng'at ineno. Chief na alosa losa kwe, mana aloso gima mondo e bath ot. Stel ming'aw ga angolo ni pani nyalo yalo ga diera. Uno kune jo alamo moketho ma kata nobed mana gine ni ruwi duo. Bed mi nyaga dhiang. Ruwi duo. Chief, ah, winj- Chief kori winj- konyowa nang'o? winj gima timore. Adhi lemo ka separate nikech oluonga kanyo ni Ilama ng'o? In ang'o milama chiegni diyo mama ni e tie matata. Mama eh,

Kolau. Oringo matek. Ema wacho no ndama di in sama churi ringo ok inyal kwano. Ok anyal kwano. Ne giro ndama moro, ne giro ndama moro mang'wen kama chief. Ka wang' buro loin mano wachni. Sama churi owuok gi ng'wech kochier, olawi. Ikwano ndama go maki biro ka chief. Ano kola, ano pasta, ana ringo konyo pasta. Pasta ogo ndama di. Ogo ndama ng'wen. To chief gima gima gima chanda. No tho, no nindo. Koro omaka maka gambuda ma ok anyal ringo kata.

ne abiro kawo chik e lweta kuru kaka koro awuoyo kuto kendo winja abiro kawo chik e lweta pok ang'e gima otimore to dwa gojo gi mbele ne iwinjo an ok iyuda dalani awacho ni bed piny komi

Winj. Mondo ne yiera chief ambe na lemo. Winj. Awinjo. Chieng' moyiera chief ema noriemba dolo. We pimo wiya. Ang'o matimo? An jamana ajadolo ma Nyasaye atimo. Nyako ni mbasni. Midi eti achiel gi wach. We mondi in poka penji penjo ka. Chief, nini ni iketho kesini? Adiye koso na wuyo kode wa chokruok. Dong chieng' jachich kodi. To chief. Pastor chief noneno wa beda beda mos. Dong nadi nadi nadi. Sama dhako wa omo pi mondo we dhako chop gi pi e wang' sa dwal kuon ne chwore. An pok adiyo chi ng'ato chi. Ne kaka koro wueni odhero. Ng'ute kene chalo ng'ut arungu. Hmm? Amosi separate. Ok adwa wach. Ambe achwanyi. Ang'o motimore? Ok ipimna. Iwuo gi chief. Eh, eh. Eh, eh. Separate atim ang'o? Eh, eh. Im Imor. Iwinjo kwerni mokwongo kane na yieni mondo ibed gi lweti. Kech mae ketho chike mag sirikal. Chief yude gi kaka uno onge. Tanga ne kwerni separate. Eh. Iwinjo. Mondo iwachna gima otimore. Oh. Ok fika fika um dabal to gima iwacho ka chief to. Wuo. Pastor. Antie. Be Okay. Ok ipim na gima otimo to andiki ya wuod mama. Statement tami ndiko nang'o? At least zana naga dalani. Dala na ukibiga. Zana naga dalani. Dala na ukaruko ng'o ukibiga. Koro andik ni oseneniga dalane koso andik nang'o? Wawa akelo kes. Kes koka kelo. Pok inenaga dalani do. Pok aneno. Ling'e mosi ne mowachni e wiye. Nasekweri. Ne, abiro goyi. Ai, ai, Ibiro abro chwanyori. inyo nyako ni. Ibiro chwanyori. Chief. Abro inyo. Chief. Ibiro chwanyori. Chief, Awe, chief, Ibiro chwanyori. chief, Awe, mama, chief. Iwinjo. Awe. Nasekoni ni kendo nyako ma suche ber kasara, koro ne gik Awe. midhiye. Aweyo. Chief aweyo. Ikaw raracha mane namiyi mane Aweyo. akabunde cha. De ok ibedo gi sida bila. Chief aywaga ang'e. Aywaga ang'e. Akelo ni nyako marading to kite ber. Ti- Tibuku ni rading ok idwar. Koro ne nyako ma jaber mane ikawo ne gik ma koro miyi. Ang'o motimore pim nadwa ka? Iwinjo? Mm. Asebedo ka chich gi mamani. Ee, ichich kode. Asebedo ka chich sani jumbe e. Ee. Nyana ma ema ne kodhi ka moro to gduogi. Osiko mano dhi e chokruok. Kodhi ka bondo koso kodhi kure? Chokruok tinde nyaka Koro andik nyaka ywak no, andik nyaka ywak mi ywak no bandiki. Konya gi leso. Koro mago to andiki nikech ni miya statement, koro pod achung' gi buk. Ariti. Mm -mm. Asebedo ka pime. Eh, ipime. Gi goro goro kosi pime gang'o? Mm -mm. E gik mipimo go ji. Iwinjo. Mm. Tich ang'wen mokalo. Eh, we mako bada an ok iyuda dale. Eh. Iwinjo. Eh, tich ang'wen mokalo. Odhi e chokruok owuok saa apar gadi. Saa apar gariyo. Mano kiji. To kolamo ni Nyasaye ka lemo tami. Wawa kilo wach gima nokelo chich. Eh. Sa apar gariyo adi? Ee. Odhi e chokruok. Ee. Noduogo sa adek otieno. Ah, ah. Sa adek. Kanisa na ji aye chokruok sa ochiko. Miriambo separate. Kanisa na ji aye chokruok sa ochiko chief. Ibiro winja kose Wan ok ibiro winja. walem kodi. Donge makoro awacho ni ne. Donge anta lemo kode chief. Kane romo tich abich, Ee. ochako wuok. Ee. Sa aboro. Eh, ne- mano ne wan gi- Kase dhogi ne piyo wan gi piyo. nyoluoro moro. Owuok nodhi e nyoluoro. Koro Ochuga ok en chokruok. iwinjo. Ochuga mane ipono ka julu michamo mang'eny oketo lewi pek mok inyal wuoyo. Wuona piyo piyo ada wuok ka. Iwinjo. Eh.

Iyore no dhio mpi pita juke ajuko gi randu. Wala okajuko marach ayudo ka gichung' mama ni oketo pi piny Ne gichako jadolo chon. wuoyo kode. Na wuoyo kode. Manyiso ni kata ka mama ni obiro dala e gi serado. Jado- Nyambita. Iwinjo separate. Ka Nyambita. keny otami rito. Nyambita. Ati mang'o Oma wach nadwa wuok an garaka. Mat iwinjo mae momiyo chiegi ma nyagoro ne deyi mm -mm. That's why we ok amor aya adongo ogwanjo wuoda mogwanjo king'eyo eh awuondora na tuo eh, eh tuori a ninde dhoda kanyo eh. koro ayweyo eh. ayweyo kanyo Ok asenyisi nawuondora. Ee, eh, awinji yaye. Eh. Awacho ni koro. Ee. Eh. Wawuondra na tho. Mondo afwenye ka nyambita bende oheraga. Adwa ng'e style moywak go. Pacha to no. Ng'ane bwana. Ee. Chief, chief ato nadhi mana yalo. Awacho ni wachna iwuondori nang'o? Awuondra na tho. Ee. Mondo apim ka nyambita bende oheraga. Ee, isomo go pach dhako. Amidi midi mare. Ee. Adwa winjo kaka oywak. Ka behera ni ondhudho mare. Kobiro. Eh. Aywak to ywaga. Ha? Ywak to ywaga. Apenji separate. Iwacho notomo ywak. Ywak to ywaga. Eh. Ywak Kendo- okawo dakika adi? Ywak ma dhako nokawo dakika adi? Nyambete ywak dakika adi? Dakika mang'eny. Mm-mm. Oywagi bang' dakika adi? Ywak ka ng'eny to dakika adek Eh. temo janani bire. Ah ah, an jadolo, an an an bishop. Ah ah. Jakoti mong'awore ni. Bi- Chief, luor mondo obed e kindi kindi kod ruoth. Iwinjo. Separate tie kuru An case jadolo, yawa. Iwinjo ndike muma. an jadolo. Iwinjo ndike muma ni nyaka uluor ruodhi mag piny. Onge kama wach niya ni ruodhi mag piny oluor jadolo. Ruodhi Nyaka mag- iluora. Nyasaye be nyaka iluor nikech Nyasaye moorowa. Nyasaye to koro kin. Donge an ma Nyasaye oora? Ing'amo Ok inyal ng'ado bucha ang'aya m- kok iwinjo pacha. joote osego lero mang'eny kata inagoya ga lero Yesu ok many. Ii, we pimo wiya. Koro ang'o motimore? Adwa ng'ado bura an garaka. Idwa rep. A to koro ka pimo ni to gi. Adwa dhi e liend Kibaki timna piyo piyo. Bing'e ni kawuono wiwa odi. Koro. Ma emomiyo dhako nodeyi, ma bira yalo bura keseche ariyo. Mano ne dhako. Dhako numu numu, dichwo numu numu. Mano ne dhako matin, we wawuo e wi nyamin. Min kidiki dong' odeyi ka, min kidiki.

Nyiero. Ah, Osito nowacho ni kata ka tek kwiringi we nyari migeno. Karungi otimo koko. Weche eh. Weche eh. Weche adek. Awiyo ka koyo olo. Chalo mana gima ol acid kuomi. Gima wiyo ka koyo chwaya. Jadolo diro misel kuom Awiyo. madam. Owacho adier. Odiro mbom kuom madam. Jadolo. Ni en ema orito na dhako. Chief iwinjo ka. Aito chiega be gi paro matin. Yi- We yanyo jidhako ni paro matin. An pacha tin. Ah, ok awacho Ne nyambita. kamano. Iwacho nang'o? Koro iwinjo Ah, chien. bed mo- Eh. Idwa na konyi na. Jo Nyasaye ok ti- ok wuo Ng'ani kamano. nyaka dare lekeson ka. Ang'ado Hey! bura aka. Idang' Koro Wach lekeson. michak iwacho onge ino kichik bura kaka kaka ng'ado. Chief koro ng'ado bura dhiyo. Winja. Oyuma manono ok adwar. Seche miwuoyo ka napimi. Tugo manono ok adwar nyambita. An, Iwinja awinji. jadolo. Antiere. Iwinja in koda bura. An kodi e bura chief pok aweyi. Erokamano. Eh. Mokwongo en ataro ma chik. Ok ok alem ma ondiga pok wachako ng'ado. Ilamo ang'o? Ok il chi- ma ji chung' kode e dho ndara dak ni lem. Kawuono kok e dhogi yot e lamo. Nikech in bura nya nindo kori. Iwinjo Mr. Separate. Chikwa mar Kenya wacho ni en tok chik mondo ng'ato wuondre notho. An naonge paro marach. Ema wacho, winj wach ma wacho. Awacho ni winj wach ma wacho. Chik mar Kenya ma koro watiyogo ok oyie ni wuondori ni tho. An nangero. Ema wacho ngero tingero lakini dong' nitie jok moserudo sum to dhi opuke toko to wuondo ji nomadho. Mano tok chik.

Iwinjo? Miya kwera adhi. Imaki kata itimang'o imaki. Imaki. ni tho. Imaki. Dhako maber ahinya. Bedi ne kamo inya wuondori ni tho. Dangi mugni dhako maber ni tho ne. Gweng'a ka tinde ma ronjore jo kadwar iwinjo nyambita. Mm. Kind jale gi jale yere ma wang'i beti wino ko mako wang'i. Kechano ka imbi sebedo sebedo kanyo gi wang' matar wang' mok wir mo. Adwa ni yier achiel adwa wuok. Separate. Separate. Eh. Koro kami separate nikech kero separate. Nyambito era.

Oh. Ng'e kaka idhi yalo ne mon mamoko, ma to koro we isewaro. Chief, nuna wero ni iriembo wuoyi ni mondo an madong. Ah, dong' iwinjo wach na, dong' ma to Aweo. koro iseyalo ne miwaro ong'e ong'e lemo. Dhi manye ma pok owar be kor gweng' kucho. Ichak iwar. Ane kitiyo Chief, deal. Ige chief, ige chief, ige koro- idong' gi higa adek An tero awuon akelo ni taya. report, mi riembo wu- mi riembo separate mondo adong' gi dhako ni. Awacho ni aja dolo, wach ma winjore. Dhi manye mon moko e kor gweng' ma pok owar iwar. Ma we ma isewaro. Ma koro dhi chamo ngima. Separate donge koro ineno gima timore? Ne wuogi ka. Madam bed piny ka. An oyuma ok adwa tugo ok adwa. Ma ofisa nukelo kes kana. Ka nudwa loso nuloso miechu. Ah. Awacho ni wuogi ka. Ang'e ni nidwa mani jadolo. Gik minyiero koda onge. Gik minyiero koda onge. Separate. Iwinjo. Dhi osenyisi ni dhi. Ne. Sana dong kanang. Adwa ng'ado ne mama ni rieko kaka biro loso ot. Separate mapiyo. Wadhi achaka wuoth.